um ane a khou amba zwino ndi tshi vheaho jackson munonde um ndo thoma u shuma hafha sabc kha radio venḓa nga october nga 1974 ndi tshi khou bva middlelands e nda vha ndi tshi khou shuma sa mudededzi hangei dzata high primary school um sa izwi sabc nga hetsho tshifhinga yo vha tshi takalela nga maanḓa kana pholisi yavho yo vha i ya uri vha thola matshara zwino ngauri arali ndi kha ḓi humbula mishini wa sabc wa u tshi amba uri vha educator eh, vha informa vha entertainer zwi no nga zwenezwo ndi nga tou vha ndo no to zwi amba u zwi vhekanya zwavhuḓi zwino vha vha tshi nyaga vhathu vho no nga matshara ndi tshi swika sabc ndo wana hu tshi kha ḓivha na vho david rapea e vha vha vha kha language um principal announcer nga tshifhinga hetsho ho vha vho sam edwin wade ha vha na vho ramnimiwa triple s ha vho na vho jg sadiki ha vha na eh, arali ndi songo sia muṅwe wa vhona vho mutsila ronald um na vho mushavhane wilson matsivandela nṋe ndi tshi swika ndo wana vho vho mutsila vha tshi khou ṱuwa ndi nga tori zwavhuḓi vhuḓi ndo ya nda dzhena kha poswo ya mutsila ndo shuma ngeini auckland i mean ndi ḓo vhuya nda ri auckland park hangeini corner troy and commissioner street um u swikela ri tshi pfulutshela um auckland park musi ri tshi khou pfulutshela auckland park ndi musi radio venḓa i tshi khou pfulutshela bulugwane tori petersburg kana eh ine ṋamusi ya vhopfi bulugwane nṋe ra ḓa roṱhe fhano ra ḓa ra shuma hafhanoni bulugwane u swikela nga vho 1980 arali ndi sa khakhi ndi tshi humbeliwa uri kha ndi humele murahu ndi ye auckland park ndi yo thoma department ya sports fhedzi yo vha i si ya sports fhedzi mara ndivho yo vha i ya uri ndi yo thoma department ya sports ha kona u dzhenisiwa zwino eh, zwithu zwo no nga dzimpfu dziphurogiremi dzedzi dziṅwe dze ra vha ri tshi dzi rekhoda ri dalela mashango ri tshi dzi rekhoda haningei ra rumela zwi ya kha dzikhanselasi nga tshifhinga tsha muvhuso houḽani wa kale wa venḓa ho vha hu na dzikhanselasi ri tshi ya vho davidton ri khou rekhoda vho soshanguvhe vho mamelodi ri tshi rekhoda dziphurogireme dzo fhambananaho musi hei land department yo no khwaṱha yo ḓa ya thola vho mukonḓeleli na nyanyiwa vho gr nitshiozo vho nyadziwa tg um vhaṅwe ri tsha tombula na david sadiki na vho richard makhavu um Nabo Isaac da Gata uri vha ḓe vha ite zwipozwo ya ndi vhona ungari ndi vhenevho nga murahu yo ḓo thola navho a ishumisa mini nṋe nda vha ndi tshi khou vhuya ngeno ndi khou ḓo thoma zwino u shuma sa muhasho wo gonyiselaho nṱhanyana nda vha uri ndi nṋe ane a khou langa vhahashi vha radio venḓa ye nga murahu ya pfi phalaphala fm eh, ḽa phalaphala fm ho ri hu tshi thoma muvhuso muswa vha ri a vha tsha nyaga madzina hayani ndi a tshikale nga maanḓa vha khou nyaga madzina maswa am sure zwo ri dzhia only four days na vhusadiki uri ri shumane na haya mafhungo vhusiku na masiari ri johannesburg ha vhuya a bvelela heḽi dzina ḽa uri phalaphala fm ra kona u thoma heḽi dzina ra ra isa phanḓa um ndo vha na na zwithu zwinzhi zwe nda vha ḽi zwi a kangela khazwo zwenezwo no Ndo vha vha khou nkhumbudza vhaṅwe vhahashu hafha zwa kale uri ndo vha muthu wo tou thoma thoma u ita dzi trip dza phalaphala fm ri tshi ya zimbabwe zwa zwo dzudzanya nga nṋe ndi tshi fhedza nda nṋe ndi tshi ṱuwa sabc na musi ndi tshi kha ḓivha hone ra zwi ṋekedza vhuḓifale ngori vha vha na mafulufulu vhuḓifale vha take over vha isa phanḓa na u arenja dzi trip dza phalaphala fm um, zwithu zwo no nga sports on the fari ara vha kha ḓi zumbula nṋe thongo vhuya nda ra bola fhedzi ndo kona u hasha bola ndi khou tou thusiwa nga muṅwe muthu ndi avhuwa vhudza dzina ḽawe ḽa musi o no lovha a tshi pfhi willi maluleke a tshi dzula next door yanga hafha ḽa middle next door eight a tshi dzula number twenty eight ndi tshi dzula number twenty seven o vha a tshi ṅwala tshati ya mudavhi woṱhe ndi tshi tshimbila na ene chestelia hezwi ndi tshi khou hasha vhukhakhi vhuṅwe na vhuṅwe vhu no itea mudavhini o vha tshi sokou sumba uri ndi vhufhio nṋe nda hasha ho vha hu si na u ya nga zwine nda ḓivhisa zwone muhashi we avha a tshi nga hasha bola nga u ṱavhanya u fhira nṋe ngori ndo vha ndi sa ṱoḓi uri um vhukhakhi ho itea mudavhini ndi vhufhio hoyu willi maluleke u vha a tshi khou ntsumbedza uri ndi vhufhio zwi kha ḓi tovha bola i kha ḓivha tshikhalani u vha a tshi khou mbudzo tshio wa fhala i kovha ya nda vha ndi tshi khou zwi hasha nga u ralo um muya wawo u eḓele nga mulalo ono eḓela ho muthu um ndo vha ndi tshi hashelwe hafha ḽa rand stadium eh vhaṋe vha tshiḽa stadium vha vha tshi tama mike wa stadium u tshi vhewa kha nṋe vhathu vhe vha vha nga ngomu stadium vha vha tshi thetshelesa nṋe nda ndi tshi computer na thetha masombuka we vha tshi hasheletshizulo vho kosi vha sathu ḓa kosi o ḓa na nṋe khathihi ḓuvha ḽithihi nga dzi wani dza oktoba kosgadela na kifuwe muvhani three zwino u bva hafho kha sports nda ḓa nda thoma mbekanyamushumo ya jazz ndo vha ndi na vhaṅwe mukomana wanga vha lushakani vhe vha vha vha tshi funa nga maanḓa jazz zwino vha sathu vha na nnḓu yavho vha vha tshi dzula muḓini wa hashu zwino u tshi lidziwa yone nda vhuya nda i takalela u bva henefho ya ndzhena malofhani um ri kha ḓi vha na dzikhonani dzashu dze ra aluwa nadzo hangei mizone eight eh, vho makhaya mutambule ro vha ri tshi tika jazz ndi ngazwo na zwino vha ḓa muḓini wanga hala mapuleti hala mahuluhulu ma-lp a tshi hone namusi ende a maimo ende a ḓura vha tshi vho a ṱoḓa vha ḓo bva na milioni vhafa ngauri ndi a tshe zwavhuḓi kha good condition ra vhuya hafha ri tshi khou shuma hafha bulukwane eh, nahone ndo vha ndi tshi akanḓela kha zwithu zwinzhi nga ndi nga si zwi vhale nga zwifanedzi um eh, na u vha eh, minigere ndo vha muthu we nda fara sports religion uh, cultural programs uh, drama eh, na religion na budget ya stage na ndi tshi fara zwithu zwoṱhe Eh, so ndo shuma badi kha hezwi zwithu zwa zwibveledza vhathu vhanzhi vha tshi vho vhona eh, kha dzi radio dzo fhambananaho hu tshi vhidziwa na dzi artist dza u ḓa u imba zwo thoma nga nṋe zwiḽa zwithu zwezwiḽa ri tshi khou ita dzi trip dza phalaphala fm ya u thoma ndo amba uri ro vha ri tshi khou ya zimbabwe ro ṱuwa na pvp muzwi wake mbule um na nyi vhaṅwe na a si tsha humbula vhaṅwe mara ro vha ro- ro ṱuwa na dzi artist hezwi zwiṅwe zwiṱitshi zwo tou kopa kha riṋe zwa vhori zwi tshi ḓa dzi pike box dzadzo dzi zwibulebule na vhone vha vho ya vha tshi humbela eh, dzi dzi artist u tshi kha ḓi vha na vho peter tladi ndi vhathu vhe ra thoma u shuma na vhone vha nga nnḓa ha hezwo muzika munzhi wa tshivenḓa u rekhodiwa nga nṋe ndi humbula ḽiṅwe ḓuvha vhane vha zwo vha tsha zwi humbula vha khou zwi humbula iṅwe nḓila ma ndi humbula ḽiṅwe ḓuvha ndo ya hafhalani um vhala fimini vho ḓivha ngo fini sinet vhala hone vha gotshana ha ḓi tshilema um nda wana um vha dzi ambi band um ndi sinet ai ungari ndi ya makhuvha ha vha ofhani hafhaḽa murahu um vho paka goloi ya vene vho hwala dzi instrument nṋe nda vha vhudzisa uri a iyi bende i lidza mini vhavha ri lidza nyimbo dzo no nga malende mini mini nda ri zwino ipfhi mini vha amba ḽiṅwe dzina ḽi lapfulapfu nṋe nda ri ah, muhulwane wa vheiwe ndi nnyi afha vha ri ndi hoyo no pfhi adziambei nda ri kheisa pfhi adziambei ndi hone heḽo dzina ḽa thoma hone mara vhaṋe vhano a vha tsha zwi ya no ḓipfi ndi a dzi a big band a yo ngo rekodisiwa nga nṋe yo ḓa ungari yo rekodisiwa nga muḓagaḓara ndi sa khadi mara nṋe ndo rekodisa vho albert mdala a tshi to dzula muḓini wanga na vho eric mkhese a tshi to dzula muḓini wanga na vho ramavhela a tou zwi nga ḓi ṋa a tshi khou rekhoda Anglican nga fhasi ya vho Weston Nkosi na vho Max Mangwana nga hezwo zwifhinga ri tshi rekhoda vho nṱoḓiseni havhala ndi navho buku ṱa mashawana vha vha tou dzula muḓini wanga zwino vha vha tshi funa badi zwa muzika na ri tshi tshimbila roṱhe ri tshi khou rekhodisa havha vhathu nṋe tshiṱitshi hetshi tshi no pfhi phalaphala fm ngauri ndo shela mulenzhe kha u tshi ita uri tshi vhe hone ndo vha ndi tshi tama tshi tshi bvela phanḓa nga nḓila ya